Минем дөньяда һәркем бәхетле. Сәлам, мин Эльза, укытучы һәм сәяхәтче. Исәнмесез, минем исемем Айгөл, мин Үштеки проекты җитәкчесе, укытучы. Җәйге тәнәфестән соң без Сәфәри подкастының икенче сезонын башлап җибәрәбез. Сәфәри подкастында без төрле илләргә сәяхәт итәбез, сез белмәгән яңа дөнья ачабыз. Җәй көне безнең сәяхәтчебез Эльза тик кенә тормады, ул бик кызыклы берничә илгә сәяхәт итте. Шулай. Һәм менә бүгенге һәм киләсе чыгарылышларыбыз шул илләргә багышланачак. Эльза, төгәлрәк әйтә алмассың микән, кайсы илләрдә булдың син быел җәй көне? Быелны без гаиләбез белән Кавказга сәяхәт иттек. Без Кавказны үлеп яратабыз. Э, бу дөньяның иң матур урыннарының берсе дип ышанып әйтә алам. Без Кавказда булдык, Россиянең Кавказ өлешендә дип әйтә алам. Һәм бер очтан Грузиягә һәм Төркиягә сәяхәт иттек. Шәп. Ә Грузияне без әле татарча Гөрҗистан дип тә әйтәбез. Шуңа күрә ул бераз әйтелешкә катлаулы тоелса да, без менә Гөрҗистан дип аны әйтәбез. Әй, бу чыннан да шулай. Э, Гөрҗистан сүзе ул гарәп фарсы алынмасы дип беләм. Э, мәсәлән, инглиз телендә аны Джорджия, Джорджия дип атыйлар име, аны э, Изге Георгий белән бәйләп шулай атыйлар дип әйтәләр. Әйе. Һәм әле Гөрҗистанда Георгий исеме бик популяр. Әгәр инде без э, Грузиянең, э, Гөрҗистанның исеме турында әйтә башлаганбыз икән, әйтеп китик, үзләре җирле халык, гөрҗиләр, грузиннар үзләренең ирләрен Сакартвелло дип атыйлар. Э, Сакартвелло, димәк, э, менә ул безнеңчә Грузия дигәнне аңлата. Э, чыннан да һәм белүемчә, э, гөрҗиләр, грузиннар үзләренең илләрен исемен алыштыру ягында алар менә шул Сакартвелла исемен э, рәсми исем буларак та аласылары килә. Һәм кайбер илләр, дөньяның кайбер илләре инде бу исемне таный. Таный, әйе. Бу кызык факт. Әйдә, Алиса, без инде шулай инде Гөрҗистанга барып җиткәнбез икән, э, аның турында сөйләшик. Бу илдә мин инде беренче тапкыр түгел, ялгышмасам, бишенче тапкыр. Һәм э, әйтүемчә, Менә миннән сорасалар, син кайсы илне барып күрергә киңәш итәсең дип, әлбәттә, бу топ, дип әйтик инде, беренче исемлектә булачак. Ә, әгәр дә моның кадәр ошамаган булса, бәлки без анда кабат-кабат кайтып та тормас идек, әйме? Чөнки, шулай. Әйе, Грузиянең э, географиясе турында әйтеп китик. Әйе, э, Грузия ул Каф тавы, аны Кавказ таулары, Каф тавы дип атыйлар шулай бит. Грузия Каф артының көнбатыш өлешендә, Урнашкан һәм Кара диңгезнең көнчыгыш ярында урнашкан. Аның мәйданы 69 мең квадрат километр һәм аны э, безнең республика Татарстан белән дә чагыштырырга була. Һәм халык саны буенча да анда 3 э, миллион да 700 меңнән артык халык яши, шулай ук Татарстанга э, охшаш. Бәлки шуңа күрәдер ул безгә күңелебезгә бераз якын. Ләкин шул ук вакытта менә аның мәйданы зур түгел, ләкин шул ук вакытта төрле ландшафт, телисең икән таулар, телисең икән тигезлек, телисең икән диңгез. Без инде үзебезчә шаярта, шаярта идек, менә чаңгыда шуасың да, туп-туры диңгезгә барып су керәсең, дигәйме? Чөнки э, Грузиядә бу бик э, реаль әйбер. Кара диңгез ярына бик күп кеше ял итәргә бара, шулай ук тауларга сәяхәт итәргә. Берәүләр әйтер, әйме, таулар бездә дә бар дип. Ләкин Грузиядә, Грузия ягында ул бераз э, үзенчәлекле барыбер ландшафты һәм шулай ук җирле халык та моңа аерым бер рух өсти. Нәрсәсе белән үзенчәлекле Грузия таулары? Грузия таулары. Без Грузиянең таулы шәһәрчекләренә, э, авылларына сәяхәт иттек. Менә мәсәлән, анда Вардзия дигән э, бик данлыклы, шул вакытта истәлекле һәм иске борынгы Авыл бар, ал ул шәхәрчек, тауларга уелып ясалган, кыяларга уелып ясалган шәхәрчек ул, Варди дип атала. Бик үзенчәлекле, бик кызыклы, димәк, менә бер авыл ул кыя эчендә һәм кешеләр үзләре менә аны чокып, мәгарә барлыкка китергәннәр һәм шунда тулы быр шәхәр. Бар. Менә шундый истәлекле урыннар Грузиядә күп. Һәм ул бай тарихлы ил. Шуңа күрә кечкенә мәйдан булуына карамастан, рәхәтләнеп озак вакытлар буе анда сәяхәт итеп ял итергә була. Һәм шул ук вакытта менә без аның мәйданын Татарстан белән чагыштырдык, ләкин Татарстанда тигезлек булганга күрә хәрәкәт итү тиз. Ә менә Грузиянең бер шәһәреннән икенче шәһәренә барып җитәр өчен кайвакытта Ярты көн вакыт үтә, чөнки тау лы юллар аша алар бормалы, тар, еш кына анда машиналар күп була, чөнки җәй вакытында ул туристларның бик яратып йөргән иле, тыгыннар була һәм хәрәкәт итү озакка туры килә. Спасибо, я пешком постою. Ләкин шулай талгын гына, матур гына машина тәрәзәсенә карап, менә шулай Э, сокланып барасың э, тау ландшафтларына тау пейзажына дип әйтик инде элиза син менә бу кыяларга чокып ясалган шәһәрчек турында әйттең анда хәзер кеше яшиме яки ул туристлар өчен генә ясалган урынмы аның янында авыл кебек э, урыннар бар ләкин нәкъ шушы кыяда Кеше яшәми, ләкин үзенең сакчылары дип әйтик инде бар руханилар. Алар э, без беләбез инде грузиннар алар христианнар, ортодокс дип әйтәләр инде алар үзләренең ортодоксаль э, христианнар. А, алар үзләренең динен э, бик хуплыйлар. Э, һәм менә шушы мин әйтеп киткән шәһәрчек, э, кыядагы авыл, ул э, ниндидер бер чиркәү буларак кына хезмәт итә хәзерге көндә. Һәм анда менә ниндидер изге урынга барган кебек э, баручылар бар һәм аның сак Сакчылары, руханилар анда яши. Берничә кеше анда яши. Мин үзебез күрештек алар белән. Бик кызыклы аралашу да, чөнки алар бит күп халык булган урыннардан аерым яшиләр. Һәм гомумән менә Грузиядә барганда биек биек тауларның менә тауның түбәсендә ниндидер чиркәү күрергә була. Димәк, менә шушы дин әһелләре, шундый руханилар, Алар һәрвакытта да югарыга омтылганнар. Бер яктан алар югарыга омтылганнар, ә икенче яктан да алар бәлки күп кешеләр булган урыннардан ераккарак китеп, менә шулай аскетик тормыш алып барырга тырышканнар инде. Шуңа күрә алар биек-биек тауларда ниндидер биналар төзегәннәр. Һәм без фотоларда да күрәбез анда, менә монда бер төрле чиркәү, Казбек тавы танылган, Таубайнан турында хәзер сөйләшербез. Анда барганда да юлда очрый һәм шок атасы. Ничек менә монда кешеләр э, үз көчләре белән нидер бина тезеп куйганнар. Чөнки алар бик иске. Шуны әйтергә кирәк, э, грузиннар алар христиан динен дөньяда беренчеләрдән кабул иткән халык. Менә 4-нче гасырда инде грузиннар. Чынлыкта грузиннар алар үзләре дә бик борынгы халык бит. Э, менә аларның язулары, бик борынгы үзгәрешсез дип әйтәләр инде әйме һәм менә э, бу бик каты сизелә аларның ул э, күңелендә һәм ничектер табигый аларның менә шушы э, диннәре һәм аларның мәдәнияте бик табигый үрелеп киткән инде һәм берсе берсеннән аерып булмый ләкин әгәр дә без дин турында хәзер әйтеп киткәнбез икән әйтергә кирәк грузиннарның бер өлеше грузиядә яшәүче халыкларның дип әйтик анда мөселманнар да яши гомумән грузия ул регионнарга бүленә. Аджария бар. Аджариядә без булдык, ул күбебез беләбез, Кара диңгез, Батуми дигән шәһәр Нәйме. Сванети дигән таулы урыннар бар, әйе. Һәм башка бик күп регионнар. Әгәр дә сез регионнарны истә калдырырга теләсәгез, сез э, грузиннарның хачапуриларына гына атамаларына Әйе, игътибар шуны итегез. сорамакчы идем синнән, әйе. Аджарская хотя Әйе, бы Эмеретин. Имеретинский, Аһа, әйе. Эм, Һәм башкалар. Менә аннан соң эм, Сванский соль дип әйтәләр, алар саталар шул Ул Сванетида. шушы Сванетида Әйе, эшләнгән. әйе, әйе, тозлы. шуннан чыгарылган. Һәм беләсезме, менә алар э, җирле халыклар барыбер үзләренең ниндидер Э, аерым бер төрле халыклар дип атыйлар инде менә сваны дип үзләрен аннан соң аджарцы дип менә бу аджарцы дигәннәрне аджар аджария регионында яшәүчеләрнең бер өлеше алар мөселманнар чөнки э, аджария ул бик якын төркиягә бик якын һәм ул э, госманлы империясының тәэсирендә берникадәр яшәгән мөселманнар анда яшәгәннәр шуннан да Грузия бик борынгы дәүләт һәм хәзерге э, Гөрҗистан, Грузия территориясендә э, бик күп дәүләтләр, халыклар, цивилизацияләр булган һәм э, аларны борынгы грузин кабиләләрен колхлар дип атаганнар һәм греклар колхлар илен колхиды дигәннәр. Һәм хәтта борынгы грек мифологиясендә шушы колхиды белән бәйле бик күп риваятләр, мифлар бар. Мәсәлән, Белүебезчә, кешеләргә ут биргән Прометей ны аллалар э, ачуланып, ярсып, аны менә шушы Колхида тауларына бугап куйганнар. Э, һәм шулай ук э, билгеле аргонавтлар турындагы мифта да Ясон шушы алтын золотой руно алтын диренне эзләп Колхидага китә. Бик кызык. Без үзебез Грузиягә әлбәттә табигате һәм халык өчен барабыз. Чынлап та бик менә ачык күңелле, кунакчыл, алар өчен кунак ул изге кеше дип әйтик инде. Менә ул кунак. Гомумән Кавказда кунак, чын кунак буласың килә икән, Кавказга бар дип әйтер идем мин. Эльза, менә шундый бер кызыклы мәгълүмат укыдым мин. Белүебезчә, Кавказда озын гомерле шундый озак яшәүче кешеләр бик күп, әйме? Һәм алар әйтүенчә, кунак белән үткәргән вакыт ул менә синең тормыш юлларына керми. Әйе, әйе, күп кунак күбрәк кабул иткән саен синең тормышың озыная дигән шундый әйтем бар. Бик кызык әйтем, әйе. Чынлап та әйткәнемчә, кунак монда почет Та, ләкин кунакның да үзенең нияте изге булырга тиеш. Ниндидер менә кунакчыл кунакчыл дип әйтәбез, алар ниндидер йомшак халык түгел. Алар туры сүзле, үзләренең э, принципларына тугры калучы, менә шундый э, ныклы, шундый халык. Менә минем үземнең шундый әсир, чөнки минем э, грузиннар арасында дусларым да бар. Һәм синең ниятең изге икән, һәм син менә шушы аларның мәдәниятен дөрес кабул тиешенчә кабул итәсең икән, алар сиңа һәрвакытта ачык. Ә менә син озын гомер турында әйттең, э, бәлки бу мәкальдәгечә э, шулайдыр, э, ләкин менә монда таулы халыкларның гомумән озын гомерле булуы турында әйтергә кирәк, чөнки аларның менә без әйтәбез бит, тау халкы аларның каны тиз дип инде кайнар, горур, горур. Ә бу чынлап та физиологик яктан да шулай, чөнки менә минем иптәшем Искәндәр, ул биолог әйме, ул аңлатып күрсәтте, Кон әйләнеше монда чынлап та тизәя һәм аның бераз әле тау һавасы тәэсирендә уңай якка составы да үзгәрә. Мин инде менә шушындый гади тел белән генә әйтәм, чөнки мин укытучы, ләкин мин филолог һәм минем белүемчә менә шуңа кадәр генә. Ләкин инде кемнәр безнең биология фәне белән, кеше тәне белән кызыксына икән, Алар инде төпченеп тагын менә бу теманы карый ала, чөнки тауларда һава үзгә һәм ул тәнгә һәм сулышка, канга бик уңай тәэсир итә һәм кеше гомерен озайта. Мин моңа ышанам, чөнки Кавказ халкы, Грузия халкы моңа ачык мисал. Ә менә син үзең таулар арасында йөргәндә, биеккә менгәндә, сәламәтлегең ягына ниндидер үзгәрешләр Сиздеңме? Димәк, синең халәтең үзгәрдеме, юкмы? Авыр булдымы яки киресенчә суларга җиңел булдымы? Менә тауларга э, беренче тапкыр барганымны хәтерлим. Э, беренче тапкыр барганда, әлбәттә, менә бу бөтен бөтен әйбер авырлы. Беренчедән, син бу биеклекне э, кайбер чакта куркып кабул итәсең. Чөнки без күнегелмәгән. Чынлыкта без бик тигез урында яшибез. Без тау дип атаган урыннар, ул бөтенләй дә тау түгел, ниндидер бер кичтеки генә калкулык. Әйе. Ә, беренчедән шундый ә, куркулар ә, бар иде, ләкин күнегәсең. Һәм менә ә, гомумән тауларда йөрү ул файдалы әле үзеңнең офыкларың да киңәйтү ягыннан һәм ниндидер куркуларны җиңү ягыннан монда биеклектән куркмый башлыйсың үзеңне көчле итеп хис итәсең һәм әле ниндидер биеклеккә менеп җиткәнсең икән син үзеңне чынлап та чын батыр һәм Шундый җиңүче итеп хис итәсен, чөнки син беренчедән шундый зур юл үттен, ә ул җиңел түгел, чөнки сиңа эшләргә кирәк физик яктан да, әйме? Һәм икенчедән, э, син чынлап та менә боедың э, рухи яктан да боесың һәм әле физик халәтең дә синең яхшыра шуңа күрә мин э, мөмкинлеге булган һәркемнең дә менә шулай тауларга сәяхәт итүен киңәш итәр идем һәм э, гомумән тауларга гади кешеләр генә йөрми Анда менә бик үзенчәлекле. Бәлки ул менә тауларга йөри-йөри шундый үзенчәлекле кешегә әвереләсеңдер, әйме шундый. Чөнки анда бөтен кеше дустанә, сиңа елмая, анда баш бармагын күрсәтә, булдырдың, менә монда менеп җиттең дип һәм әле синең аруыңны күрсәләр, әле сиңа көч биреп тә торалар. Әйе, әз генә калды, хәзер була дип, әйме. Чөнки монда э, кешеләр бер дулкында, Алар менә тауга сәяхәт итүчеләр, э, ирек яратучылар, табигатьне яратучылар һәм монда инде кешеләр чынлап та бер-берсен аңлый, тиз дуслашасың, э, аралашып китәсең, уртак темалар да бар э, төсле. Менә шундыйрак халәт минем үземдә. Шәп, тауга менеп китәсез. Әйе, башлады. Ә менә э, тау турында әйткәндә, без бик э, берничә тапкырлар, э, күп тапкырлар дип әйтә алмыйм, ләкин Э, Грузияга барган саен без Казбек тауына бармый калмыйбыз. Казбек ул 5 э, меңлек дип әйтәләр инде, Кавказның 5 меңлеге, алар берничә шундый тау. Э, иң биек тау булмаса да, ул инде биек таулар рәтенә кергән. Казбек тавы, аның очында һәр вакытта кор ята һәм менә Грузиягә килүчеләр, Казбек тавына янына килүчеләр, алар инде менә шушы тауны күрергә телиләр. Шушы карны, тау башындагы карны күрергә телиләр. Ләкин инде һәрвакытта алар арасында болытлар йөри һәм моны күрүчегә шундый зур бәхет инде. Иртә таңнан торып, менә шушыны күзәтергә була. Ә Казбек э, тавы итәгендә авыл урнашкан, аны Степан Сминда дип әйтәләр. Монда теләгән һәркем үзенә ял итү урыны таба ала, шушында туктыйлар, аннан соң инде сәяхәтне кемдер тауга таба дәвам итә, кемдер инде менә аста гына фото төшереп, шулай итеп э, ничек тә рәхәт, чөнки барыбер монда һава, тау һавасы һәм аны сизәсең, аста да өстә дә сизәсең инде. Менә шушы таулар арасында йөргәндә юллар ничек? Без башка илләрдә дә юллар турында сөйләштек. Ага. Тау юллары. Менә беренче елларны без барганда тау юллары бераз начаррак иде. Хәтта без 100 километрны 5 сәгать барганыбызны мин хәтерлим. Mm. Тауга таба мин инде шуны хәтли. Куркудан арган идем инде дөресен генә әйткәндә. Һәм алар тар иде. Ә монда җирле халык алар күнеккән. Алар бик тиз йөриләр менә шушы тау арасыннан. Алар ничектер тоялар менә машина киләме, юкмы икән. Ләкин сак булырга кирәк шулай да. Ә инде менә тора бара, соңгы елларда юлларны яхшыртканнар, киңәйткәннәр, монысы шатландыра. Димәк, әлеге дә баягы туристларны биредә көтәләр. Юллар җайлашкан инде. Шуңа күрә яхшы дип әйтә алам юлларнын. Грузиянең юллары яхшы. Шәп. Ә менә шушы таулар арасында, менә Сванеция дип әйттең син, ме? Шунда иң биек, Грузиянең иң биек регионы, шулай димә? Әйе, янда таулар арасында, арасында. Мести дигән бик биектә инде ул шәһәр. Хәзер мин төгәл әйтә алмыйм аның биеклеген, ләкин иң беренче сәяхәт иткәндә миңа үлеш биек тоелган, чөнки иң беренче менә сәяхәтебез шушы Сванециягә иде безнең. Һәм менә мин укыганча, Э, Санатия өлкәсендә Ужгулю дигән шундый бер авыл бар һәм ул э, Европадагы кешеләр яши торган иң бик авыл икән. Әйе, янда бер искәнем бар минем. Без аны үтеп киттек, ләкин менә кешеләренә мин игътибар итмәдем. Грузия дигәч без Боржоми мисуын искә алмыйча калдыра алмыйм. Нәрсә ул боржоми мисуы? Һәм гомумән Грузиядә нәмди минераль сулар бик күп, андый чыганаклар бик күп дип беләм мин. Бу дөресме? Әйе, әйе, шулай. Э, минераль чыганаклар, кайнар чыганаклар, термаль чыганаклар дип әйтәләр инде анда кереп э, жуынырга була. Алар күп дип әйтә алам, чөнки таулы урыннар өчен, таулы регионнар өчен бу табигый. Нарзан анда мәсәлән, боржоми ул инде бик данлыклы шундый бер э, чыганак һәм шушы чыганакның исеме белән бер шәһәр э, курорт шәһәрен атаганнар баржоми дип атала ул да менә ни өчен баржоми тбилиси әйтеп китим әле э, грузиннарның э, телендә берүемчә исем э, сүз төркеменә менә имя существительный дим аларның һәрберсенең э, азагында и куелуы мәҗбүри менә шул шуңа күрә име чөнки менә аларның э, владикавказ дигән безнең шәһәрендә алар Владикавкази дип язып укыганнар инде. Шуңа күрә игътибар итсәгез, без белгән бер барлык хачапури, бөтен э, грузин сүзләре алар ига тамамлана. Димәк, бу исем сүз төркеменә карый торган сүзләр. Ә хәзер элегез Боржомига күчик, әйме? Э, Боржоми шәһәрендә без булдык. Э, гомумән, бу грузия өчен теге шаккаткыч хәл түгел инде, бөтен шәһәрдә дә йөреп чыгу, чөнки ул әйтеп киткәнебезчә кечкенә, ләкин Һәр шәһәрдән үзеңә кирәклексен ала аласын. Боржоми ул шундый минераль чыганак, бик файдалы су дип әйтәләр. Хәтта монда патшалар, менә Россия патшалары килгән махсус аларның су керә торган купальня дип әйтәләр, су керә торган урыннары булган. Һәм ул файдалы чыганак, менә 19 гасырдан ялгышмасам аны заводларын барлыкка китереп күпләп тарата башлыйлар халыкка. Ул ашказаны өчен, кеше организмы өчен шундый файдалы бер чыганак инде. Аны һәр теләгән кеше кереп ирекле эчә ала, ләкин күп эчеп булмый инде билгеле. Беренчедән ул кара әйбернең файдасы тиешле чамасы белән э, тиешле күләмдә эчкәндә генә була. Һәм э, чын чыганак ул бераз кайнар һәм аның сера исе бар инде менә бераз шундый сосы дип әйтик инде исе бар. Безнең өйгә кибетләргә килә торган э, боржоми суы ул инде эшкәртелгән завод тан чыгарылган су. Ләкин шулай ук ул шундый легендар бер чыганак. Һәм Боржоминың шәһәре дә матур әле. Эльза, Грузиянең табигате турында да, үсемлекләр, хайваннар дөньясында да бер-ике сүз әйтеп китик. Белүемчә, аның үсемлекләре, чәчәкләренең төрләре бик күп һәм табигате бик матур дип укыдым мин. Булганым юк, кызганыч. Шулаймы бу? Шулай. Әйе. Менә хәзер син әйтеп торасың, мин искә төшереп торам. Э, чынлап та менә без Грузиядә ял иткәндә, э, мин әле моңа кадәр теге күрмәгән, э, ниндидер без ашаган җиләк-җимешләрнең агачта үсеп утыруы бик кызыклы күренеш инде минем өчен, әйме? Кара диңгез буеның табигате безнең Кара диңгез буена ошаган, шулай ук та Краснодар краеның табигатенә шул ук нар, гранат үсә, әйме? Аннан соң Астрахань чикләвеге, кивилар, алар барысы да агачта үсеп шулай утыралар. Аларның менә шул көзгә таба инде сезоны. Һәм, гомумән, менә бу табигатьнең байлыгын күрер өчен без үзебез Батуми дигән шәһәрнең, бу Аджари өлкәсенең башкаласы, Батуминың бакчасы бар, ботаник бакчасына сәяхәт иттек. Ул бик зур, анда йөрер өчен берничә көн кирәктер, чөнки без йөреп бетереп чыга алмадык. Шулай ук бик бай, анда бөтен үзенчәлекләре күрсәтелгән. Ә тауларда, әйе, анда яшеллеккә бик бай, менә таулары, гадәттә бит, Э, гадәттә дә инде без төрле тауларны беләбез мәсәлән анда ташлы кыялы билгеле ул биеклеккә менгән саен менә кими бу яшеллек ләкин менә мин үзем өчен э, грузияне шундый бик э, теге яшеллеккә бай шундый менә ямь яшел ил итеп хәтерлим инде бигрәк тә менә шул таулы яклар һәм әйдә грузия турында әйткәндә әлбәттә аның кухнясы турында әйтми калу мөмкин түгел вы почему кефир не кушаете что не любите Люблю. Чөнки э, иң элек э, Грузия дөньяга ул үзенең э, кухнясы белән, аш суы белән танылган. Минем моны турында уйлагач ук авыз сулар. Шулай әйе. Чөнки менә грузиннарның үзләренең 100 төрле менә шул сыр белән җитештерелгән камыр ризыклары бар. Алар аны бер төрле итеп хачапури дип атыйлар. Без инде шушы Грузиягә аяк басу белән иң беренче эш итеп алабыз

бар шуңа күрә аны менә бозып хәтта мин бозу яклы түгел э, менә ничек бар шулай әйтергә кирәк лодочки дип атыйлар ләкин ул берничек тә лодочки түгел ул аджарули хачапури менә үзләренчә булсын әйме һәм э, менә шундый һәм аның уртасында э, сары йомырка сарысы бар пешеп җитәр җитмәс анда шул йомырканы салалар һәм май әйе ак май салалар һәм шуны болгатып яхшылап ашыйсың хәтта э, яхшы гына кафеларда рестораннарда сиңа не бирәләр күрсәтмә бирәләр аджарский хачапури аджарули хачапурины ничек дөрес итеп ашарга икәнен күрсәтәләр аның ике ягыннан камырын алып димәк монда пычаклар хәмшәр белән кирәге юк әйе ну икмәк һәм камыр ризыкларын гадәттә кул белән ашыйлар ике кырыеннан менә шушы кимәчекнең э, аласың һәм менә бу уртадагы сыр, э, май һәм йомырка э, катнашмасын бутап үзара менә шулай ашыйсың менә моны күрсәтмәсе бар шуңа күрә менә минем әни әйтә иде әйм ризыгы булса ничек ашарга икән белерик әле дип әйме ләкин һәр ризыкның ның тәмен чынлап та менә татып карар өчен аны бәлки дөрес итеп ашый белергә дә кирәк Һәм менә бу э, хачапури турында әйткәндә бигрәк тә һәм әлбәттә аны пешеп җиткәч ашарга кирәк. Менә пешеп җиткәч үк мичтән алгач ук ашарга кирәк. Кайнар килеш. Кайнар килеш. Әйе, чөнки кайнар килеш менә бу май да анда тиешенчә эри. Безнең э, Казанда берничә шундый урын бар. Һәм әле тагын иегез дә пешереп тә карый аласыз. Э, Джарский хачапури ул катлаулы түгел, ләкин тәме бик тәмле. Бәлки Эльза син тикшерелгән рецептны менә без Куербыз үзебезнең э, төркемнәрдә, шулаймы? Әйе, әйе. Аны бик э, бик яхшы осталар гына башкара ала. Э, ләкин минем сорашканым бар берничә кешедән менә аның серләрен. Һәм тапури турында гына әйттем, әйе. Ләкин аның 100 төрле аш суы бар. Без инде үзебезнең яратканны гына әйттек. ниндиләрне син беләсең хинкали бар хинкали әй аны пилмән белән чагыштырганда яратмыйлар чөнки ул чыннан да әй үзенчәлеге бар мантыйга да ошаган бугай мантыйга әйе пилмәнгә ошаган аны шулай иттән ит белән дә ясыйлар сыр белән дә ясыйлар эчемлеге әйе Һәм аны э, хинкалины шулай кул белән ашарга кушалар, шулаймы? Э, аның да дөрес ашау тәртибе бар һәм аның кендеген дип әйтегән төстәгәлешен калдырырга кушалар инде. А, ашамаскамы шул? Ә юк, киресенчә, э, дөрес пешерелгән хинкалиның бу кендеге дә ашалып бетә. Менә шулай буга ялгышмасам, аның шулпалы булырга тиеш. Әйе, баштан аны тешләп шушы шулпасын эчәргә, аннары инде калганын ашарга. Менә тәртибе бар әйе. Һәм менә безнең тыңлаучыларыбыз бу исемлекне дәвам итә аладыр рәхәтләнеп, чөнки хәзер менә анда аларны бейли, чехах бейли, садзики. Аннан соң аларның бит әле татлы ризыгы бар менә бу безнең кашыган, ләкин э, башка төрле. А, чурчхела. Чурчхелалары бар, әйе. Сөт ризыклары бик тәмле, салатлары бик төрле. Без баклажанлы менә ясап карагыз, кем белә, баклажан һәм э, әстрхан чикләвеге белән менә дигән салат. Менә грузин кулы, грузин кулы кергән һәр ризыкны мин э, тәмле дип әйтә алам һәм ул күп кешегә ошый. Менә гадәттә бит ниндер кухня кемдер ярата, кемдер яратмый була. Ә менә бу ул теге һәр кешенең күңеленә юл күңеленә әйе, әйе, юл таба торган шундый ризыклар. Бик тәмле сөйләшү. Чыннан да. Хәзер үк кафега барып, грузин кафесына барып машинасы килә башлады. Һәм э, Теге йомгаклап әйткәндә инде грузин милли ризыкларында яшелчәләр бик күп, шулаймы? Сыр, сөтле ризыклар һәм бик күп күп төрле тәмләткечләр. Әйе, әйе, тәмләткечләр дә, чөнки менә без миңа хәтта үзем кунак булган апа, хуҗабикә, ул инде кат-кат әйтте, менә моны шушы ашка сал дип инде э, без э, хмели цунели дигән тәмләткеч кулланабыз. Менә ул сораштырды, аннан тагын харчо цунели дип төрле-төрле төрләре бар аның. Әйе, алар тәмләткечләрне бик яраталар, теге тәмләткеч э, ризыкларын күз алдына китермиләр. Һәм сырлар бик төрле. Менә бу хәтта хачапуриның төрлелеге менә шул сырларның регионнар ишетештерә торган андагы махсус теге шушы регионның үләнен ашап үскән, үскән сыерның биргән сөтенең менә һәрбер әйбернең үзенчәлеге бар. Аннан сорый башласалар әйтәләр, "Ах, сездә сыр юк, сез аны эшли алмыйсыз". алмассыз дип инде шуңа күрә безнең кибетләрдәге сугунилар алар юк юк якында килми әйе шуңа күрә барып ашарга кирәк һәм хәтта шуны ашар өчен булса да барырга кирәк ашау турында сөйли башлагач инде ул грузин э, халкының грузин мәдәниятының бер аерылгыз өлеше ул табыннар һәм аны грузинча супра дип атыйлар турында әйтмичә мөмкин түгел бу супра күренеше менә шушы табын артында ашау җырлау, тостлар әйтү, хәтта ЮНЕСКО материал булмаган дөнья хәзинәсе исемле генә кергән. Әйе, шулайдыр. Килешәм, чөнки менә грузиннарның хәтта урамда гына басып җырлауларын яки биюләрен э, күргән кеше бу чын теге югары сәнгать әсәре кебек э, кабул итәргә мөмкин, чөнки алар шунда ук берничә тавышка бүленеп җырлый башлыйлар. Бәле махсус теге өйрәнүләр узмаган кеше булса да, яме белгечлек булмаса да. Бу шушы мәдәниятте үсергә, шушында туарга кирәк. Әйе, әйе, әйе, әйе. Менә андый әйе, аның белән килешәм. Супра дигән сүзнең әйтеп ычкындырдың, бу э, менә шушы төрек сүзе булырга охшый, софра дигән. Әйе, софра дигән өстәл. Өстәл дигән. Өстәл, әйе, менә кунак өстәле инде ул, кечкенә генә өстәл түгел, ә менә җәелгән табын. Өстәл түгел, без табын дип әйтәбез. Табын дип әйтәбез. Табын, әйе, софра, супра. Гомумән, э, грузин телендә э, төрек теленнән кергән сүзләр очрый. Чөнки без Тәис- әйтеп киттек әйе, инде, алар монда күршеләр. төрле мәдәниятләр кушылган, м, бер-берсенең тәэсирен тойган. Әйе. Әле э, менә мәсәлән төрки грузиннар турында сүз әйтсәк, аларның э, Төркиянең көнчыгыш регионнарында грузин авыллары бар. Алар күбесенчә билгеле мөселманнар, бәлки кайсыдыр өлеше төрк киләшкәннәрдәдер, төрекләшкәннәрдер, ләкин менә шул грузин авыллар бар. Димәк, элек бит ул э, борынгы, элек кенә түгел, борынгы заманнарда ул менә кискен ниндидер чикләр булмаган, алар керешеп киткәннәр. Аннан соң вакытлар үтү белән бер э, мәсәлән, авыл, бер регион, бер илгә калган, икенчесе икенчесенә калган. Менә без э, үзебез Сарпи дигән Төркия белән чиктә урнашкан авылда булдык. Сарпиның бер өлеше Грузиягә карый, ә бер өлеше Төркиягә карый. Димәк, бу авылда кайчандыр яшәгән менә бер туганнар анда, дуслар, кардәшләр, алар менә бер мизгелдә э, аерылалар да һәм теге ике чик ярында калалар һәм әле совет хакимияте э, э, хөкем иткәндә Грузия территорияләре, әле СССР территорияләренә карый бит инде, аларның әле элемтәдә булмаган, менә шушы туганнары белән берничә дистә елларга сузылган менә шундый э, күренешләр бар. Бу бер караганда кызык та, кызганыч та, ләкин бу тарих, әйе, бу шәхси шундый тарихлар һәм аны белү файдалы да, кызыклы да. Менә Сарпи дигән, э, Сарпида ни өчен без Сарпида булдык? Чөнки монда иң чиста пляжлар, иң чиста диңгез шушында. Һәм Эльза, без синең белән Грузиянең баш каласы Тбилиси, аны Тифлис Тифлис, ул әйе, Тифлис дип әйтелә. Бу шулай борынгы шәһәр. Тифлис ул шулай ук таулы һәм елга ярында урнашкан бер урын, чөнки әгәр дә без Кара диңгез буеннан Тифлискә таба барганда, анда инде тигезлек, шундый тигез юллар бар һәм менә бу махсус шундый шәһәрләр бит борынгы шәһәрләр алар юкка гына төзелмәгән менә елга буенда э, төзелгән шундый бер э, шәһәр тарихи шәһәр аның иске э, шәһәр булган урыны бар ныгытмасы бар һәм ныгыт ал ул тау өстендә анда менү шулай ук кызык та матур да төнге Тифлисны карау шулай ук бик матур шундый күренеш инде, име? Зур шәһәр һәм анда метро йөри. Һәм әнә шундый тукталыш бар янда Марҗанашвили дигән. Без әйтәбез, "О, бу Марҗани, Марҗани исеме белән аталган" дип, ләкин шундый танылган кеше булган грузин булган, шуның исеме белән атаганнар. Танылган дип әйткәннән, менә иң танылган грузиннарның шагыйре ул Руставелли. Һәм менә бу Русавели һәрбер шәһәрдә аның исеменә урам аталган. Бу безнең Тукаебыз кебек төр, ләкин ул борынгырак инде. Менә шул үзәк шәһәрләрне Руставели исеме белән атыйлар. Шагыйрьләр дигәннән шул Маяковскийның Грузиядә туганлыгы беләбез без һәм ул хәтта 9 яшенә кадәр Э, грузинча гына сөйләшкән икән рус телендә алай бик аралашмаган да кызык факт э, тифлистә истәлекле урыннар бик күп шулай ук анда безгә кызыклы булган мөселман кварталы да бар иран азербайджаннар иранлылар азербайджаннар төзегән э, мәчетләре дә бик матур һәм анда менә шушы мөселман кварталы дип үземчә атыйм инде мин аны Иске шәһәр янында ул күкерт мунчалары бар һәм бу күкерт сера э, мунчалары турында хәтта Пушкин да әйткән булган дип язылган инде анда. Ул тәүлек буе эшли, зур комплекс ул, теләгән һәм һәр кеше анда кереп менә шушы э, күкерт э, чыганакларында э, җуынып, шунда кереп ял итә ала. Бу, бу файдалы микән? Бик файдалы дип әйтәләр, тәнгә бик файдалы һәм бу эшләнергә тиешле гамәл дип әйтәләр. Тифлискә барган һәркем менә монда барырга тиеш дип әйтә. Бик күп төрле кафелар, рестораннар, чөнки әйтеп киткәнебезчә, ашау культурасы ул монда алга сөрелә. Э, Грузиядә э, истәлекле урыннар, урам музыкантлары, җиләк-җимеш сатучылар бик Күп менә. Аннан соң Тифлистә ошаган әйберләрнең берсе ул менә тарихи биналарның саклап калыну, калуы. Менә алар торалар, ничек бар, шулай торалар. Совет заманнары да аларга. Әйе, э, анда бер беләсезме, совет заманында да э, Тифлиснең үзенең үзенчәлекле архитектурасы менә булган. Анда дир милли ниләр э, акцентлар бар. архитектурасы бик э, шактый кызыклы ул теге классик архитектура түгел ә менә ниндидер берникадәр авангард дип әйтим менә шундый теге бәлки ул теге тау тәэсирендә шулай эшләгәннәр микән бераз шундый кырыс формалар анда имә миңа үземә э, үзенчәлекле булганы өчен ошый шул ук вакытта анда ниндидер менә бу форс э, иран азербайджан тәэсирендәге дә бәлки ул тәэсире дә түгел ә охшашлыктыр менә шундый охшашлыгындагы биналар йортлар бар саклана кайсыдыр аларның менә фасадлары инде э, корышып беткән кайбер чакта кайбер урамнарнар урамнардан атлыйсың һәм теге иске кебек ләкин э, шул ук вакытта күрше урамда анда инде яңа менә биналар э, төзелгән мин үзем менә шушы искелекнең булуын хуплыйм аларның үзенең бер шундый шәһәр рухын саклый торган э, урыннар инде ул һәм әгәр дә кешеләр кунакханәләр ясыйлар икән менә шушындый Иске, тарихи, мәдәният белән бәйле урыннар, алар саклана һәм хуплана киресенчә. Менә яхшы саклана, миңа ул ягы ошый. Шәһәр халкы, менә мин үзем игътибар иткәнем бар. Бәлки минем үзем үземнең генә күзәтүләрдер инде ул име. Урта яшьтәге хатыннар анда кара төсләр кияләр. Э, кара төстән шулай киемнәре кара төстә карара төстә ни өчен шулай икән белмим менә шушындый э, үзләренең шундый э, культурасыдыр инде алар менә карарак төсләрдән киенәләр билгеле инде яшьләр алар замана модасыннан калышмыйлар чөнки теге барыбер алар европага йөз тотып яшиләр инде көнбатышка йөз тотып яшиләр барысы да заманча ләкин менә шундый тенденцияләрне карап була инде Һәм Европа дигәннән олырак буын, алар русча яхшы сөйләшә дип беләм, ә инде яшьләр, яшьрәкләр инде хәзер күбрәк инглиз телендә. Әйе, рус телен белмиләр диярлек, әйе, чөнки аларда инде хәзер рус телләре мәктәпләрдә мәҗбүри рәвештә өйрәтелми, ләкин минем дус кызым, ул менә очраклы гына рус балалар бакчасына йөргән иде, һәм без русча аралашыйк берникадәр, төркчә, русча, инглизчә. Алар телләрне яхшы үзләштерәләр, яхшы өйрәнәләр, әйе. Ләкин инде менә әйе, әйтеп киткәнеңчә, әйе, өлкән буын алар русча бик яхшы сөйләшәләр, ә инде яшьрәк буын начар. Ләкин соңгы елларда кабаттан алар рус телен өйрәнә башлыйлар, чөнки күпчелек туристлар алар менә Россиядән килгән туристлар, аларны югалтырга ярамый инде. Күбрәк телләр белгән саен ул шәбрәк кенә. Шәбрәк, әйе. Һәм инде э, менә шул ук вакытта алар үзләренең традицияләрен, үзләренең телләрен бик яхшы э, саклыйлар, беләләр. Минем э, үзем мин грузин телен аңламыйм, ләкин аларның үзенчәлекле алфавиты бар. Без аны өйрәнеп өйрәнергә тырышкан идек, инде өйрәнеп маташкан идек, берникадәр сүзләрен дә өйрәнеп маташкан идек. Аларның кызык кына менә үзләренә хас тел логикасы бар. Һәм менә ул телнең мантыйгы, тел логикасы ул Э, рус телендә тәрҗемә иткәндә соклана без чөнки менә хәтерлисезме танылган шундый фильм кемнәр караганы юк э, карагыз мимино бу минем яратып карый торган э, фильм анда менә шушы әрмән һәм грузин дуслыгы турында сүз алып барыла инде әйме һәм менә без шундый танылган бер фраза беләбез лариса ивановна хочу дип инде әйме алло Ларису Ивановну хочу. Чөнки менә минем дус кызым бар иде, ул кибеткә керәбез дә, һәм ул әйтә, миңа моны биргезче дип әйтми ул аны, шуны хочу дип әйтә. Ә, без төркчә сөйләшә идек инде ул. Шуны истиорум дип әйтә иде ул. Мин аңа әйтә идем, аның исеме Лела. Лела алай әйтергә э, матур түгел, бераз ягымлырак сөйләшергә кирәк дип. Ә баксаң, аларның үзләренең телендә Миңа шуны бирегез әле дигәнне алар хочу дип әйтәләр, минде дип әйтәләр. Турыдан туры тәрҗемә итә инде. Әйе, ул турыдан туры тәрҗемә итә генә икән. Һәм димәк, аның өчен бу нормаль. Һәм менә без еш кына э, башка телдә сөйләшүче, башка тел кешеләрен, башка милләт кешеләренең рус теленә тәрҗемә итеп сөйләшүләреннән без көлеп куябыз, әйме? Э, рус аларның рус яки татарча алар сирәк сөйләшә инде ләкин барыбер безгә кызык тоела ләкин шуны аңларга кирәк кешеләр үзләренең телендә уйлый һәм алар өчен бу табигый һәм аларның мантыйгы шундый менә э, бу хочу дигән димәк ул аның өчен нормаль ул теге үзенең телендә ул ягымлы сөйләшә һәм дөрес микән сон мин әйтә алмыйм чөнки грузин телен белмим ләкин мәсәлән шул санлаганда соннар системасында алар егермеләп э, хисап алып бара икән мәсәлән кырык сигез соны ул грузин телендә егерме егерме сигез буларак яңгыр идек. Кызык, монсын мин белми идем. Әйе, мин берникадәр кайбер сүзләрне беләм танылган. Ул э, гамар джоба дип әйтәләр алар исәнләшкәндә. Ә, күплек сан өчен алар т кушымчасын кулланар. Гамар джобат бу инде сез исәнмесез дигәнне аңлата. Аннан соң э, Рогер Хар дип әйтәләр алар, хәлләрегез ничек дип. Ә, ара, юк. Менә менә шундый хо, әйе, менә шундый гына сүзләрне беләм инде мин. Ләкин менә шушы сүзләрне дә кулланып эндәшсәгез, грузиннарга аларның менә эреп китәләр инде. Алар бик яраталар шушы бер, ике, өч сүзне дә кешеләрнең куллануын. Һәм әлбәттә генацвали дигән аларның сүзләре бар. Ул ә, тәрҗемә ителми дип әйтәләр, ләкин ул иң яхшы иң якын кешеләргә әйтелә торган сүз дусларым товарищ иптәш кардәш менә шушындыйрак сүз э, геноцвали дигән шулай итеп без бүген телне йотарлык тәмле бик таулы бик кунакчыл э, халыклы ил грузия турында сөйләштек Әйе, чынлап та, Грузия ул күпләрнең хыял иле, чөнки менә без сөйләшкәннән дә инде э, тыңлаучыларның да менә хәзер э, биштәремне туплыйм да китәм тауларга дигән теләк тугандыр. Әйе, барып күрегез, чөнки э, Грузия ул кыйммәтле ил түгел, һәм монда барып җитер өчен дә зур